Ajáta niko ore orehendu ha orehecháva hína oremoirũ va'erã. Peparticipa-na orendiekuéra, peme'ẽ ore la aliento, peñe'ẽ ore la por audio, pegueruka pende mensaje ha ikatu pehenói avei chirũnguéra ikatu hag̃uáicha ore avei roñesenti muy contento añeroipyake peimeha orendie Peñeñanduka oréke noĩmeha ore año. Aterei achirũnga ñadiferensiaimíta hína ñañepyrũ ñane programa, ñanemandu'a mimíta avei hína los suceso oiko va'ekue ñane retãme, varios lugares, heta pueblo, ápe heta ñande suceso Desagradablema oiko vai ichirũnguéra ko ñande kuru guatýpe. Ñahendu mimíta hína estudia los compuestos, upéva umi tapichakuéra poeta oscribi va'ekue ha ohenja va'ekue ñandéve purahéipe pono hag̃uáicha oiko tesarái los cosas sucedido ko ñane retãme aje. Ha pe ñande jareko hína ñane compuetero poeta Laureano López, unos cuantos oguereko hína ombohyru va'ekue apu apu jerépe ahí la suceso, No desagradable ha oĩ avei hína Al mártir de acero, Rosalino Brite, Los magos del folklore ocrivia que avei Suceso de Caco Baldovino, ha heta jareko compuesto de Romari. Upéva mbo'ehára Lorenzo ág̃a ñeñe'ẽta upéva moõtove ág̃a, Maitei'mi nde ka'arupytũ mbo'ehára. Maitei ndéve Luis ha upéicha Abel-pe avei ha mayma ñane rendúva ñande rechápe g̃uarã hína ha upévango Luis ere erévongo Kuehe ambueve rupínte ko Mateo Gamarra ojejuka hague la Puerto Guaraní-me ojapo noventa y un año he'i. Ha péango la principio de compuesto había sido ra'e la oiko va'ekue Luis péa ha'e la omoñypyrũ va'ekue la compuesto musical la peteĩ género de la polca paraguaya ombohéra la mitad la compuesto. ha upévango ha'e la káso verídiko oikuaakue la oñemombe'u a través de la músika oñemombe'u ha la mba'eichaitépa ha hetángo peichagua oĩ ha heta desgrasia vaíngo oiko ha ha upe apytépengo oĩ aĩ la Rojas Potrero, Borjagui guare, la Compuesto Riñahápe guare ha mba'e umía la ifamoso oĩ hína la después de Mateo Gamarra. Mateo Gamarra ningo he'i la pe historiape he'i ojejuka hague dos veces he'i. Ha upéva he'i la historia-pe ha upévango ojejapo la Mateo Gamarra rérape aviece ojejapora'e la radio teatro omoyma radio teatro radio novela. Upéicha va'ekue yma Cristian Rodó ha'e Juan Carlos Notari, umiha odirigíakue upévape mba'e ojapo va'ekue hikuái. Ha upévango oiko ra'e la, oiko ra'e la péicha ra'e la oiko la Santa Rosa del Mbutu'ýpe. Upéramo guaréngo heraiti hína péa mba'éichiko hína. Juan Ramón Chávez. Juan Ramón Chávez héra ha upéva upépe oiko la Radio Novela oiko ha heta la hénte ha Heta la hénte ha la Delfina Servín los cinco tiros seguidos. Gamárra vojapipa he'i. Gamárra vojapipa he'i. Ha había sido la peteĩ bala, oreko la ibala, la bala, bala puroitéva oĩ ra'e la i treinta ryepýpe ha ivaletéiko la pe autor he'i ojepopetepa la hénte lo mitã ha oñehẽ la huguy he'i ha la Anilina oñemoĩ chupe la juvyrã ha upéva ha había sido la juvy puroitéma la osẽva ra'e ha oryrýi ryrýi hína ha ja omano riéma la hénte la opoko hese. Oñeme'ẽ en kuénta. Oñeme'ẽ en kuénta la ha había sido ha upéva avave nomohenda iluí raka'e ndahe'íri mápa la omoĩva la vála púro ha la oñemondehápe hína oĩ oike la ambue extráño oike ra'e la pe Kotýpe la artistakuaa oñemondehápe hína ha ojepoko la treinta y ochore ha ojekarga guive ojipe'a la peteĩ la bala ojipe'a ha omoĩ pype la ótro la bala púro omboĩ pype, he'i. He'i lo mitã. Ha upéicharamo la istória oje'e. Opyta va'ekue ha upéva ko noventa y dos-pe guare, delegádo de goviérno tiémpope oitiako upéva oiko va'ekue. Iporãite mbo'ehára, jaja'éna ñane renduharakuérape cero nueve ocho cinco, Noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho ha'e la ñande radio número. Aipóramo cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Ikatúva uno tapicha heta kuaápe ñande ñande kurguatýpe jarekói hína mbo'ehára ikatu oikuaamie hína kuaã káso'a. Oúakue la Concepción-gui, oúakue la Chaco-gui, oúakue la Puerto Casado y la Puerto Guaraní. Ambuéako jahekopa ñande aivihína, entonces ikatúva kuña karai, karai ñane renói omombe'uve ñande ko'ã ko'ã káso. Ha mba'etekói ko angirũ Abel che amigomi he'i oíje ko la carretero

Cabildo renondépe, he'i ñandéve los compueteros de Carapegua, Calazán, Pessoa ahy'ojoyguýpe, mokõihápe katu ñahendúkuri kuarahy reike.

A la once del mediodía he'i. A la once del mediodía pe ára Eloy la oikóva ha pe ára pépe oĩ peteĩ fábrica ra'e la Puerto Guarani moi la fábrica de tanino tuicha heta la omba'apóva ha upépe oho ahí la operario ahí trabajador ahí la Mateo Gamarra ha Karia'y Zuko ha otopa upépe la Emilia, Delfina Servine oñeprende ja oñemansebáma la Delfina Servine ha la fiestahápe oho ha ha'e oho la hembireko la ikuña nde ja'éva chupe ha igual ha'e oho ombojeroky epyta nde chera'arõ ápe ha ambojerokymíta pe kuñataĩ iporãite he'i ha ombojeroky ha upéicha oĩ la oiko ha'e raka'e upéicha la he'i la Lo mitã la historia. Ko'ã niko irreina puesta ha irreina muerta he'i tiko. Reina puesta ha irreina muerta he'i chupe. Héẽ, pe abuelo Mateo Gamarra iñinsignia ha'e upéicha. Ilema chupe la Delfina Servín la he'i chupe, reina puesta ha irreina muerta he'i chupe la ha oĩha la ojedigustáramo apoíntena chugui he'i. Oĩ Mateo Gamarra ojerresolve voi. Oĩ añeteresolve. Péro ojaýra'e Mateo-pe. ojavy upépe ae. Ha upévango, upévango ja'e la ojavyha ñandépe, oiménako ojaserta se katu ra'e ha'e ha. Héẽ, héẽ. Ha upéichango. Ha upévango Luis la péa la compuesto había sido la oñypyrũ va'ekue, péa rupive oñypyrũ la primer compuesto la música ha oiméneko oĩve raka'e ambueve, anteve ha. Péva la ipropaganda tuicha hag̃ua hi'exitoiterei, hi'exitoiterei péva la ha Buenos Aires-pe ojegrava ha éxito total ha upéi ambue hendápe, ambue hendápe oho la música ha hetaiterei oĩ ha la autor anónimo he'íngo pévare. Ha la ojapo va'ekue mba'érepa neñepresentái, nderregistrái raka'e he'i ha la Quintana Escalante la heta okovra la hi'exitore la iproducción. Esĩve ha upéichatama nde gotyo ha'éko la omboproducíva. Ha'e la ombo'o ha'e la oikuaa ka'ypýa. Upeichaite mbo'ehára ha péinako ñeime che amigo umi el 14 de octubre eteia niko ikumpleaños che vecino Carlito Ramírez. Heta Carli chegúva eteia nde arayvoty ha peteĩ che saludomi nde ape mbo'ehára Lorenzo-ndi, aveirõ Abel Benítez eteia nde arayvoete okumpli peteĩ añove. Ha peko mba'eguasu hína mbo'ehára. Sí, ha upévango ha'e la un áño más de vída, ha'e hína he'i a yma guare heta havatĩgui omombo ha mahapykue oty. Ha upéicha avei ikumpleáño hína moete siudadnórape oĩ hína María Selva Martínez, ko arakuápe avei ikumpleáño Ha avatimaiteimi chupe ko'ã pe mba'apoha renda guive chirũnguéra. Pévako jaamo cincuenta ryepy. Péma aĩ oñe'ẽtopa hína María Selva Martínez. Ha ipóramo tovy'a ha'e togata ha tañaneimitã. Nga'u aja ñanehendu ha ñanehenói Jaha hag̃ua jaakompartimi hendive la ikumplea áño ha upeichaitéko hína mbo'ehára ha heta koko ytúre heta koko ytúre jareko. Heta oĩva octubre re Luis ha ápe Facebook pe he'i ñande ñane amigo Arturo Colina he'i Ajapysaka hína felicitación ne angirũkuéra ha'i aguyjépe ne rembiapo pára iporã ha ambuekuérape ñambovy'a hag̃ua he'i ha upéicha avei ñane amigo Alberto López avei ñahendu Norte piro'y ha che kuruguaty he'i ha'épe atýi la handusea. Ha upévante oĩ la oikuaa por lo menos la música. Ndoikuaaiói otra cosa. Ha upeichaite ko mbo'ehára, bueno, ñahenduvéta ko hína la compuesto. Ñahendumíta ko'ág̃a la riñahápe guare. Pévako Arturo imandu'a ñande hína kuri ise aguélo mba'e he'ímbo la Fortunato López aka'e. Ha entóse ántes ñahendu nañañe'ẽmi mbo'ehára pe kompuésto de Rromari. La Rromari veníteme niko oimérõ imitãrõ ndoikuaávéima mbo'ehára. Ñande jaikuaaháina chupe. Che aikuaa, upéva niko Luis Che aĩ aju mil novecientos ochenta y uno-pe aju la kuru guatýpe ha nachemandu'ái la mba'e áñovevape ala oiko ra'e ha Ochenta y seis. ha mitãkuña neporã la Romári la desfilehápe umi ala ojeguerohoryetei chupe ha ha upéi upéi ngorã según versión la isálape he'i la ojejapi he'i ha ótro katu ojesuisida he'i ha heta versión osẽ hese kuri ha upévango avave ndoaklarái avave ndahe'íri mba'eichaitépa ha umíango opytáma pára la história ndojeaklaravéima. Jaikuaa ñande aje, ha chupe jaikuaa pe kompueteo de káda pegua la iutóta hína Abel pe riñahápe guare. Ndaikuaái che mbo'ehára mbohasámapa chupe.

Ha ha'éma, Japechaite ko mbo'ehára, ha don Salvador ko ja Ñandejáma vai ha ohóma vai. Aipórõ tapichakuéra ñahendúta la compuesto Riñahápe guare ha hapykuéri ikatúma ñahendukã hína Alberto-pe la norte piro'y mbo'eháva aréma pe norte ñaikotevẽ hína ok orientosõ continuadoite hína mba'épa oĩ. Maiteĩmi che irũ.

Ha'e ko'ág̃a katu aime jahechakãve pene rembiapo rehe ña Anita Lorenzo José ha'e Don-Denny. Ore mbovy'aitépe Alejandro Denny péicha la ore enóire péicha la oikuaáva la purahéi ha péicha oikuaáva la okonose hakuã ko téma niko rembovy'ave ha rovy'aite la ore enóire Don Alejandro ha upéva niko ehendúi ko ñepyrũgui ehína ra'e.

Ha'e che mbovy'a Stanilio ahendu repéicha ñeha'ãme japo tembiapo ha peveru mandu'ápe heta mba'e iporãva ha naiporãiva avei oje sucede va'ekue ñande táva Kuruguatýpe ha ñane retã Paraguái rembo'eheka. Upeichaite ha upángo orocomenta hína kuehe rupínte ko ojapo Mateo Gamarra ojejuka hague he'i noventa y un años he'i ha hapéango ha'e la género musical compuesto la ifamosove ajaguereko'ãva Alejandro la o a través del dúo Quintana Escalante la omofamosove akue ha péa rupivéngo osẽ hapykue iheta la tragedia la oñemomusicava ha la heta ajaguereko la hi'éxito avei ha

Upeichaite ha péichagua género musical ningo heta jaguereko ha la especialista pe ape ningo ha'éva hína compuestero karapegueño he'i ha péva ningo la ograva hetáva la música compuesto ha ojespecializa hikuái péape ha upéva rengokua ko programación-pe rodedika hína exclusivamente para compuesto ha oĩva la compuesto iñextrañomi añahendúta jahávo hína ha Ñamopa'ũta avei la ótro hénero musikál. Roguerekóma pedído ñane amígo Alberto López ojerure ñande Che Kuruguaty ha Norte Piro'y he'i ha Luis he'i hese ha'épa péva pe músikante oílo aikuaáva he'i hese Alberto che nda'éi, Luisnte la he'ía. Che ha'ekuéra ko ha'éma ndeikuaa ne mba'eichakue va'éva ha'e che amigomi heta compuesto ningo jaguereko ha Oñehendu ha este oĩvo avei hína peteĩ ndaikatu mo'ãiva voi mba'eve ikavérõ oñotỹ pe saráive peteĩ papahára peteĩ kuimba'e iñakãkoty, ipuku, mbarete ha ásta oĩ ndojatýiva ojehupyty ichupe ningo ojehekovete'akue'aí ñane retã Paraguáipe mbo'ehára. Ha upéva ningo ha'e ña don Emiliano R. Fernández, ha'éngo ndohói va'ekue Ñandejára mba'asýgui, malvado peteĩ según la historia, según la música, según la letra, los dueños de la letra ningo upéva ojehekovete'ákue ahí pe tapicha ha upéva rengoséko pyhare porãitépe pene ne rembiapopa'ỹ ojuve aipota, pembopumi. Ñahendukami a la distingida y mayoritaria audiencia de ella ofrenda a Emiliano mbo'ehára. Ofrenda a Emiliano. Sí señor. Péama opurahéi. Chéve ogua'ã almada oguenda re o sea que, upéi jepe oĩ hína.

ha tape tapicha ningo oĩ ohendúva pene rembiapo ha ko'ã ko'ã mba'e pe ñandepo ningo iporã oikuaa ñande mitã pyahu kuñakaĩ pyahukuéra iporã oikuaa hína mba'éicha pa raka'e yma ha mba'eichakuépa ko'ã ko'ã músika ã opyta henda istória yvýpe. Oa, León Alejandro. Che amigo tepojopy peẽme Tupã marangapýta pene roguasa ha'e aseíta ahendu pene rembiapo.

De fiesta bailable he'i ko chupe lo mitad ima. Upéicha oje'éa ko chupe. Iporã che irũnguéra, Abel venite péina jaguarekóma purahéi ha ñamboyke'imi ñe'ẽ gatu ha ñehendúma purahéi he'i aveichaite.

Ha'etéma oĩ chirũnguéra ha péicha ñahendu jahao ñande purahéi, ñahendu avei la che kuru guaty, ñakomplase a nuestro amigo Alberto López, ag̃aite ñahendukáta la don Alejandro-pe hína la ofrenda de Emiliano, péva ojapo va'ekue Silverio Rojas Vargas, Ha péicha jaha hese mbo'ehára ñane rembiapo, ñane renóima karai Alejandro ha jareko niko cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho ñande radio número mbo'ehára. Upeichaite Luis ha ñakomenta'imíorã pe compuesto Riñahápe guare he'i Rojas Potrero peángo oĩ pe departamento El Guairá-pe oĩ ha upépengo La tragedia vai oiko la riñahápe ra'e la ndoaceptái la gallo jeperde, ndoaceptái ha la la riña niko che ahecháma arekóramo guare de once, doce año kuéra ha ojejapo la Poncio Corá he'íko lo mitã. Héẽ, upéicharõ oñe'ẽ. Ojejapo la Poncio Corá he'i ha upépe la gallo ojepo'íta oĩngo umi gallo la ijespuela.

La rréiñape la gállo oveve la Poncho árigui osẽ, ha dos vése, tres vése osẽ oguãja operdéma la karréra, upépe ja operdéma la kompeténsia ha upéva la ndoaseitái la karaiha oiko la desgrasia guasu. Desgrasia vai oikócha, avei asi ora'e. Ha ja al día siguiénteva oñetopa jey, dos muérto jey oñetopa jey, he'i la. El otro día mogueha. Al otro día ojetopa jey la ndaha'evéima la en el mismo lugar péro upe jerére. Upéipi, upéipi jeýnte. Upérupi jeýnte. Héẽ. Ha peichaite ko mbo'ehára ha siempre ko ko juego ko oje'e oĩ la ndaha'eiha ñande Creador Ñandejára rembimo re mandamiento-pe noĩiha oĩ. Porque siempre ko la juego-hápe. Oĩse katu este pe discusión, pe juego de truco, juego de carrera, ha ataka club deportivo ko che ndahasyitai ha'e lo mitã pe oñoairõ ko vai ojo oñofanatiza ha oiko vai porque la si es que ko la juego no he'íva ndai porãi py, ndai porãi inte ko la ojeñoairõ ojeiko vai. Entonces ko ha rembo'ehára ñande ñañomongeta mimi ha Oĩ ahí algunos amigos, algunas amigas oĩkuaa ami'ẽva, ohecha'ekue, ohasava'ekue, okomenta'ã ñanendie ko'ãre ahí ha entonces niko. Ikatu ñanerenói. Ikatu ñanerenói al ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Ha ápe niko heta mba'e cosa, ápe ko oĩ hína la chehegui edave tuicha'íma hína mbo'ehára ikatúva la peteĩ la omombe'u ñande la Ojejuka onguare la comisario Obanto, ojejuka ramo guare la niño Vera, aipo jugue Fabián Sánchez, umi ango oiko vake ha'e ko'a Kuruguaty yepýpe por lo menos la itujavéva la oikuaa porã va'ekue ñande ipoive imei Marcelo Larrea umía la ohecha vake ha'e la mano guasu oiko aña Choira rógape oiko vake ha'e upéva La jejuka la ha'e iñovera ha ojejuka la hue, hue de paz, en aquel entonce aka'e la Fabián Sánchez. Ha umía la once de septiembre oikóva aka'e peteĩ sábado ka'aru mbo'ehára, ka'aru pytũ, la oikóra aka'e la opecha la mano la ápe la karai hue ha la comisario, no, comisario torcion hag̃ua la ojuka paz chupe la niño vera, la sargento de policía aka'e. Pe Ana Jiña Antonia Escobar Mena kae, por lo menos con la primer guare imena pe kae noria por lo menos ya segundo guarema oĩ hína pe Nino Omia túa. Ha umi aja are guarema hína ambo'eha la oiko hague hína porque arema. Ha umía la oikuaáva hína la Umi ára imandu'a ko'ãta itíko pe ñapresentasiõ amarilla, pe karai Moreno Sartorio viudare. Ña Feliz abogado. Ña Feliz abogado, umi aikatúta la imandu'a porã umi. Umi aja ñapeteĩja pe mbo'eha ñasẽmi ajahami ñañomongetami la umíva umi suceso rehe. Ha oikórõ che aĩ aka'e la karai Lomaki, la karai Agustín Ayala-nde ojokokutupá, ojoderasiapá pe atĩ carrera-paguépe aĩ aka'e pe Karai Hilarión Benítez umíva róga oĩháme ko'ág̃a. Upépe raka'e upéva oĩ raka'e pe ha pe Meburgue umíva upéva pe tapépe oĩ raka'e la cancha de carrera. Ha upépe oiko la carrera raka'e ha pe carrera paguépe oiko la Degracia la karai Vigilio Lomákipe oikutupa la karai Agustín Ayala. Ha la karai Agustín Ayala péva tojapi peteĩ soldado he'i la térei tahachi oĩva hína en servicio ojapi chupe pe he'i Pychãi etépe punto treinta-pe he'i la upéva la De grásia aĩ reikóraka'e Natiana ku ku guatýpa ipetĩ karréra pakuéveka'e mbo'ehára. Umi ára katueténgo che aky'ẽ ke Oĩ la oikuaa. la oikuaa porã ha ohecha akue hína yméne itĩ haguã ou ndoikove ala nde la ña Felisa omela oikuaa porãta ha la ña presentasiõ amarílla umi ala andei japumo'ãi ñande hína ha Purúva tyguaitéa purúva veí. tyguaitéa umi ha la imba'yta ñande hína la oiko haguéicha. Póke ja oho paléntoma la itujave ala Umi ala ohecha neakã ha ohendu neakue akã porque don Hilarión mía por lo menos ne'ĩra oĩ raka'e porque don Hilarión ou raka'e 1969 24 de abril oguejy akã la Cruz Guatýpe hikuái ha ko'ág̃o por lo menos oiko neaka'e amo kua 64, 65 míigui mbo'eha che ni he'i akã lo mitãpe olaka'e Anuncio Alfonso javype'áma la hembi'eko akã laka'e Juan de la Cruz Larrea ella oĩma ha'e la ña Teófila ndive aka'e la upe oikórõ gua'e mbo'ehára. Ha historia pukúgui umi aluí ha ñande ndajaikuaái ha ereháicha hína nde la hi'a año hetavea ñandeheguíma ndoikuaáta ha umía ikatu ñandeajuda ha he'i ñandéve mba'eichaitépa ha ko'ág̃o la tragédiango heta lui la ko'ág̃o género musical oguereko la tragedia ha heta hendáicha ha ereháicha nde Kuruguaty peg̃ua ojaguereko la avei heta la oĩha la péicha la omomusikava ñandéve jaguerekóva la ipyahyetéve ajaguereko la Marina va'echéko Marinakuépe sucedido Marinakue ha upéicha ajaguereko la caso Baldovino avei la oñemomusika avei ha umía jaguerekopa hína. Umía la jarekóva hína la grabado ha la compuesto de Roma ningo Laureano ndogravái kuipoke pe karai he'íraka'e la ndoaceptái ha'e la itajýa la jesuicidaha. Chéko ombe'úkuri ou pe karai oikove tiempo pe Laureano oñe'ẽse pe karaípe ndoipytyvõipa chupe económicamente aje la ikatu haguãicha ojejapo chupe la grabación. Jehechamína ko Laureano López pa noñantendéi ñanderehe todo mbe'umi ñande pe caso de Romari ore ko ojapo va'ekue pe purahéi chupe ha Eso, cuarenta y tres, seis, diecisiete, umi amo ndokéi hína ikatu ñane añe'õ la verda no lógro omombe'umi ñande algún kósa jepe ha upe hetave mba'ehetáma ko ápo ojapo purahéi hína. Heta purahéi ja'e ojapo hína. Heta ha'e heta hendápe ojapo. Kósa tragedia. Oikuaáko ñane kũ guatýpe niko hetaháma ha'e ojapo hína. Mba'éiko Laureano López? Ápeko roime hína Radio Popular-pe ha rombopu hína umi compuesto, cosa tragedia yma guare oikóva ko ñane retãme ha ko ñande kũ guatýpe niko hetáma oiko tragedia ai ag̃iu Laureano ha hetáma nde ejapo ai música Tapichakuéra pe suceso desagradable pe ha pe Romari, ko'ãva Profesor Lorenzo ndi oremandu'a hína pe compuerto del Romari ha akãsea chupe hína la mba'épa aka'e la oĩva la mba'éichapa upípa nde nembohyrúi upe la disco-pe ha ñahendumína ñasẽmína umi tupepove. Agradecetépe mesa amigo la penemandu'a hague, che reheve avei ha. Jeparti folklorista cheuta la ñane mba'e teetéva ñeha'ã ha ajapo umíva aja aporno mucha vese ñanderesaipa ko ñohegui kuéra la mundo niko ajandegua jajohayhu o ñañohayhu haguarã upéi ohóita ña ñanderesaraipa mopéati katu tiempo aja ndaipoimíma ndu'avéva la Julio Ferrer ñandepuerehéi mandu'avéva la Antonio Vera

Kompuesto rejapo akue pe Caco Baldovinope, rejapo akue Celso Gómez, rejapo akue pe mba'éiko sindulhora'y ojehekovepe'a akue pe ai ha umía pe unos cuánto mala'ikuaa asépero pe Romari Benítez káso nko areveguaéma hína lópe.

Héẽ, por ehémplo Anita Mujica, ña Diana Álvarez, umíva upe tiémpope oĩ eskuélape akã'e he'ígui. Ha entóse ha'ekuéra oikuaa porã hína ha iñirũnguerakue voi hína la Romari Benítez. Héẽ, ha'e kotevẽ ikuñataĩne porã la Romari Benítez. Upéva umi tiémpope oikuaa porãhekávo Tihivár, héra ka'avo tory.

Ha según la vara con la la mburuvicha ojapi'akue chupe, según he'i hikuái aja pe oñandúta ojarekói la upémi ndajahecháikue aja. Che por ejemplo ndahechái nikatúi la omoĩ la kuña ojesuicida, ojejapi'a. Entonces amoĩ che kuña ojegracia la che amoĩ la che compuesto-pe. Upéicha va'ekue chemandu'ávo ñande jasẽ upéi pima ñamba'akapu jejeure va'ekue la compuesto de romári. Ha entonces niko umi ãmi mba'e niko jahaiva opa la primer compuesto nde rejapo va'ekue hína. Primer compuesto che ajapo upéva porque. Ore roho tei che cámara Félix rosẽ ramo en la cuartelia ha roho pe centro de rojepoi pe barrio industrial del lado roho ha luz oha upépe hína vy'apa Upeichaite akói upe angirũ lópe ha entonces ko upe antes la romoletamin porque ápe ko ore ropoko hina umi téma umi arepe ha ápe ko che amombe'u chupe kuéra hina la yma jejuka hakue la comisario Ovando, la karai Juve, la Fabian Sánchez, la karai Agustín Ayala ojuka oikutupã g̃uarã la karai Lomaki, Vigilio Lomakipe, ojapiõ g̃uarã la karai Vigilio Lomakipe ha ka'e la tahasývo ña en servicio.

Bueno, ha péicha amba'u ñande Laura Nolope la káso hína mbo'ehára. Upéva ha'e Luis ha upévango ñane amígo Laureano ningo ha'e karia'y katupyry ha he'iháicha ha'e heta mba'éma purahéi ojapo ha oikuaa ha kuruguatyguaite prácticamente ha La imandu'a haie ha'e oikuaapaite la oikóma vaie la ñane retã ipuru guatýpe. La Romani Benito omano ha che areko mbuae empeso one'ĩ eity oicha ekumpli aka'e quince mbo'ehára catorce año enteroiti che areko aka'e porque chéngo agosto ore ha julio catorce ha'e la el mil novecientos ochenta y cuatro entonces che catorce año nte itioi areko upéva aka'e. Mbo'ehára. Ha al mar ti de acero, péa ko la Cacobaldo vino ojapo va'ekue Rosalino Brite, mago del folklore. Upe ána avei la topávo ñahendu miái ha pe ñahenduve jahávo ha ñaha'arõ ko la audiencia ojereportami ñanendie. La 0985 95 95 88, péa ko 49 minuto la ocho ka'arõ pytũ, ñane retã Paraguái ha ñande táva Kuruguatýpe Mbo'ehára. Ha iporete mensaje Facebook. Ha iporete Luis ha jaha Beléndape. Ha aver otopa ae apurahai ñahendúma ha ña'évo tapichakuérape Viernes del Folklore.

Al mártir de acero, he'i ñandéve Los magos del folklore, Rosalino Brite, el popular Kavara, péa imba'epu'atyguasúre mbo'ehára oikóva'ekue ñande táva Kuruguatýpe nda'areremáihina mbo'ehára. Peango ajápa ojejuka akuépe arroyo yvyku'i táva. Oĩ efectivamente he'i ka'aĩ por Fivacuda. Ha peango he'i a lo mitã la oĩ en el lugar, en la hora exacta, en el lugar en donde no debe estar he'ingo lo mitãguyja. Ñahendumi ñane audio. Che profesor Lorenzo, Luis Alfonso, Abel, japysaka pehendu hína la comentario ha Umi año importante jahendúne ao ha antes ko heta Julio Ferreira omyesakã ñane heta mba'e cosa la kuruguaty, kuruguaty ciudad y mba'éichapa yma la arroyo pe ñeraha'enga umi avei. Ha pe iporã pende mandu'a pe ai hína la historia de kuruguatýre. Fuerza che amigos ame'ẽ peẽ peteĩ pochopy mbarete ha peẽ ahendu hína naporãva. So'o oficial Mancuello.

Eustasiano Ramírez rehegua chéve. Mba'e purahéipa la rehakata Chocalípe? Ha reko cuatro kuña. Ha reko cuatro kuña he'i. Ani che ne mbopotykase la ne hermano pene. Ovaleu Tasiano ha che amigo fuerte abrazo ha ko'ẽvo ñande ñañotopáta nde reikuaápa oĩ moõva hína. Vale ha mba'etekóva mbo'ehára ha mba'éko ñakomentavéta jaha ko'ág̃a otro viernes ha mba'épa ere ja'a ipive jaha ha jaheja Calípe la Puraheimi ha ñadevéngo ka'i Alejandro-pe hína, pe ofrenda Emiliano oĩ ograva va'ekue hína Príncipe del Arte, upéva mitã Abel, ha jahejána ko'ã purahéi rory porã ñane amigokuérape g̃uarã ha'e don Alejandro ha. Ha ja'e la amable audiencia-pe ha'énga próximo vierne ñaimejeytaha La ocho ka'aru pytũ guive. Ha el veinti un de octubre ñaiméta oñondive'ekuéra Tupã Ñandejára he'ímavamo ñande neĩ ha upépe ág̃a ñakomentamíta hína cumpleaño de don Hilarión Benítez. Noventa y cinco áño okumplíta hína karai Hilarión upe díape. Iporã, Tupã marangatu topyta penendive ha ja'e ojupekuéra feliz fin de semana ha roho pendehegui ág̃a ótro viérne peve. Japyta upéicha.